Rojnivîska Xecî yek Xecî li du Ehmedê Xanî ye Nivîskar Yasemîn Elvan Rojnivîsk Ev mehekê zêde bû ku em li ser Refika Qirtasiyê li benda yekî bûn ku bê me bikire. Li xeynî min pênc şeş rojnivîskên din jî hebûn. Êdî sebra min nemabû. Loma min dixwest rojek zûtir yek bê min hil de. Bibe serboriyên xwe, xewn û xeyalên xwe li ser rûpelê min binivîse. Ez hêj di van fikir û remanan de bûm, hew min dît keçikeke derdoreyê sêzdeh salî ket hundir û ji firoşker re got, Ez dixwazim ji xwe re rojnivîsnek bistînim. Wê gavê niqutî dilê min ku dê ew min hilbijêre. Kelecaniyek bi min re çêbû. Firoşker em bi berê ve nîşanî wî da û got, Ev tep rojnivîs kin. Tu kîjanê dixwazî? Keçikê bi qasekî li me nehêlî. Piştî tiliya xwe dirêjî min kir û got, Ez rojnivîska bergê wê sor dixwazim. Ez pir şa bûm. Loma ya rengsor tenê ez bûm. Ji şa ya hema mabû du besk bi min ve çêbûne. Firoşger ez ji ser refikê hilda û da me keçikê. Keçikê bihayê min da. Ez xistim nav çandika xwe û em ji wir çûn. Piştî em gihiştin odeya xwe, wê ez ji çandikê derxistim. Li ser bergê min rojnivîska xecê nivîsî. Ez di cî de hiştim û çûm. Ew roj bi rêvariyê xecê bi coş û peroş hat û li ser rûpela min e ewil wiha nivîsî, Rojnivîska min e xweşevîst. Ev çandeka tevgera pisîka min Mircanê Goharî bû. Van rojan pir teral bûbû. Min dikir nedikir ew ji cihê xwe ranedibû. Ji ber ku wê pir lîstina gilokan hez dikir, min çû gilokek da anî û avêt ber wê. Mircanê qet li giloka ta nenêrî û pê nelîst. Min gilok girt û cardin avêtê. Lê vê carê guloka min bê hemdî çû li portrêya ku bi dîwêr ve daleqandî bû ket. Portre kete erdê û cama wê şikest. Camê şikestî tev li der û dora min belav bû. Ez pir tirsiyam. Di cihê xwe de sar bûm û weke peykerekê mam. Mircanî ji min bêhtir tirsiya. Ji tirsan çavê wê beloq bûbûn. Bi şaşwazî di dora xwe nêrî, dora bi bes çû û xwe di pencereya vekirî de avêta derve. Hema pê re dê û bavê min bi hev re bi telaş ketin nav odeyê. Bavê min li nava çavê min nêrî û got, Xecê, camê şikestî li dereke te ketine an na? Min bi çavên şermî di dê û bavê xwe nêrî

Me got qey tiştek xerab bi te hat. Baş e ku tu silamet î, yê din nexeme. Bi dû re çû wêne ji nav camê şikestî hilda. Lê nêrî û got, Va yê tiştek bi wêne jî nehatiye. Ez ê a niha bibim û bidim çarçovekirin. Bavê min wêne hilda û çû. Diya min jî çû bêr û gêzikanî. Me bi hev re camên şikestî yên li der û doran belav bûbûn berhev kir. Hê me karê xwe niqedandibû, mavê min bi wêneya çarçovekirî ve ket hundir û got, Xecê, ka zû here ji min re çakûr û bizmarekî hilde û bîne. Ez ê cihê vê portreyê biguhêrim. Cihê wê yê berê zêde ne li ber çavan bû. Ez çûm, min çakûç û bizmar hilda, Anî û da destên bavê xwe. Bavê min portre da destê min. Bi dû re çavên xwe li dîwarê odeyê gerand. Pişt re çû bi ber televîzyonê sekinî û got, Min cihekê xweş jê re dît. Dê ew li vê derê bêhtir ber bi çav bê. Kursî bir danî wir. Pê li kursiyê kir. Bizmar di dîwêr de kuta û got, Qeçê, de îca portreyê bide min. Ez wê li vê derê de aliqînim. Dûv re em her du bi hev re çûn. Li hember sekinîn û me lê mêze kir. Bavê min bi dengekî nerm li min vegeriya û got, Xecê, tu xwediyê wêneyê nas dikî? Min got, Na bavo, ev kî ye? Çavê bavê min teyîsîn û bi serfirazî got, Ew feylesofekî kurdan e. Navê wî Ehmedê Xanî ye. Ew li dinyayê de mamosteyê sêyemîn tê hesibandin. Min got, Him, pir balkêş e. Babo, ev çend sal e ku ev bi dîwarê me ve daliqandiye û qet bala min nekişandiye. Bavê min got, Keça min, di dîrokan kurdan de cihekî wî yê pir taybet, û girîng heye. Pêwist e hemû kes wî binasin. Ji ber ku wî di warê çand, huner, wêje û ziman de xebatên pir mezin kirine. Bi kurtasî wî ji me re mîrateke bêhempa hiştiye. Min bi dil û can bavê xwe guhdarî kir. Bi min re meraqek çêbû û hê gotin di devê bavê min de bû, ez lê vegeriyam û min got, Bavo, ew di navberan kîjan sala de jiyaye? Bavê min got, Ew di serdema hevdemîn de jiyaye. Min got, Bavo, wekî ku tu dibêjî, Ew çar sed sal berî niha jiyaye. Bavê min bi zanîn û eleqeya min pir kêfxweş bû û got, Erê keça min, tu rast dibêjî. Lê îro jî em rêç û rêbaza wî dişopînin. Min got, Bavo! Gelo qet berhemên wî hene? Bavê min got, Erê çawa? Berhema wî ya bi navê Mem û Zînê di dinyayê de bi nav û deng e. Wî bi rêya Mem û Zînê hem çanda kurdan derxistiye pêş, hem jî pirsgirêgên gelê kurd bi ber çavan raxistiye. Ew hezkiriyê çand û folklora kurdî bû. Ji kurdan re digot qedir û qîmetê bidin zimanê xwe. Lewma me navê te jî destaneke kurdî girtiye. Wê gavê navê min bêhtir bi min re xweş hat û min got, Spas dikim bavo, we navekî pir xweş li min daniye. Bi dû re bavê min gotinên xwe domat û got, Ji bilî wê, Wî ferhengokek bi zimanê kurdî û erebî amade kiriye. Navê wê daniye Nûbihara Biçûka û gotiye, Ev ji bo biçûkên kurmanca ye. Em bi dilxweşî dikarin bêjin ku piştî ferhengoka wî perwerdeya zimanê kurdî di medreseyan de pêş ketiye. Min got, Bavo, gelo hûn dizanin ku gora wî li ku derê ye? Bavê min got, Gora wî li Bazîdê ye. Gelê Kurd wê derê wek ziyaretgehekê dikhatînin. Her sal gelek kesên dildarê ziman û edebiyata Kurdî gora wî ziyaret dikin. Min got, Bavo, ez jî dixwazim biçim ziyareta wî. Bavê min got, Baş e keça min. Ji xwe dêya te jî pir dixwast biçê wir. Lexwe em sibê zû rabin û biçin. Min got, Bavo, lê pisîka min? Bavê min bişirî û got, Tiştek bi pisîka te nayê. Ji xwe em ê di roja xwe de vegerin û bên. Min got, Baş e, wê gavê ez hinek av û xwarin jê re amade bikim ku ew birçî nemîne. Bi dû re hat bîra min. Gava ku porç re şikest, ew di pencereyê de bezîbû û çûbû derve. Ji wê demê pê ve jî Qet nexuyabû. Ez ketim pey wê. Li nav malê û hemû der û dora malê geriyam. Ne tenê ez, dê û bavê min jî lê geriyan. Lê em li tu cihê rastî wê nehatin. Geremalek ket nava me. Dê û bavê min jî bi qasî min xema Mircanê dikirin. Bavê min li dêya min vegeriya û bi dengekî nizm got. Hêvîdar im qeşqeleyek neyê serê Mircanê. Loma ev çar sal in ku Mircan qet ji mal dûr neketiye. Diya min got, Na, ez ne bawer im ku tiştek pê hatibe. Loma di tevgerên wê de dihate dîtin ku dê ew va roja bitelike. Dibe ku çûbe cihekî xalî û çêjikê xwe anîbe. Min got. Dayê, ez jî we fikirim. Lê ka gelo ew û çêjikên xwe li ku derê ne? Bavê min got, Xecê, divê em zû razin, ku em sibê zû rabin û biçin ser gora Ehmedê Xanî. Xem neke. Ji xwe mêdanê êvarê vegerin. Eger hê jî nexuya be, wê gavê em ê tev bi hev re dîsa lê bigerin. Ez bêgav mam û min got, Baş e bavo. Rojnivîsk, Ez jî hindî ketibûm heyra Mircanê û min pir meraqa wê dikir. Ez bi kelecan li benda xecê mam. Gelo piştî vegerê ew ê çi li ser rûpelê min binivîse? Danê êvarê xecê hat û li ser rûpeleka min a çilpisî wiha nivîsî, Rojnivîska min a delalok. Ew şeva ez hatim ku razê, şev li min bû hezar şevî. Ji meraka mircanê xew neket çavê min. Destê sibê hîna nû xew ketibû çavê min. Diya min bangî min kir. Em rabûn bi taşteya xwexwar û em bi rê ketin. Gava û ka min ji bajarê Wanê derketin, dêya min li bavê min vegeriya û got. Bavê Xecê, were em di ser rêya erdê şêwî re biçin. Bila Xecê Sûlava Miradiyê jî bibîne. Bavê min wekî ku bêje erê, serê xwe li ba kir û berê erebeya xwe da ser rêya Erdîşê. Di demeke kurt de em gihiştin ber Sûlava Miradiyê. Her çiqas hiş û mêjiyê min li ser mircanê mabû jî, Herikîna Sûlava bi heybet xweşiyek bi min re çêkir û pir bala min kişand. Bi qasî bîst xulekan em li der û dorê Sûlavê geriyan. Bi dû re em bi rê ketin û çûn. Ji ber ku destpêka demsala biharê bû, me di rê de gelek dîmenên xweş dîtin. Berf hêdî hêdî diheliya. Xweza nû şiyar dibû. Çêre nû şîn dibûn, kulîlk jî nû ve dibişkivîn. Guliyên daran hêdî hêdî vedibûn. Asîman bi rengê şîn xemilî bû. Hewa nerm û sayî bû. Em her çiqas diçûn dîmenên pir xweşik derdiketin pêş me. Çiyayê tendûrekê li pêş me Wekî ku çarşafeke reş û belek avê dibe ser serê xwe dixuya. Hê em ji nêrîna wan deran tê nebûbûn, çiyayê agiriyê bi berz û bilindbûna xwe derket pêşberî me. Wekî ku çiya û asîman gihîştibin hev. Serê çiyayê agiriyê bi mij û duman bû. Min bi wênegira bavê xwe gelek wêne girtin. Hê çavê min li çiya bû bavê min got, Vaye em gihiştin qesra Îshak Paşa. Werin em li vir paya bin û pêşî li vê derê bigerin. Loma ev der jî cihekî dîrokî ye. Tê gotin ku ev qesir di sedsala hejdehmîn de hatiye avakirin. Mîmarên wê serdemê pir serkeftî bûne, wan pir ked dane vê qesrê. Em her sê bi hev re peya bûn û çûn nava qesrê. Em li her derê qesrê geriyan. Ji bo min tiştê herî balkêş nexş û nenûşên li ser dîwar û arîkan bûn. Gera me ya wir jî qediya. Em dîsa siwarê erebeyê bûn. û em bi ber ziyaretgeha Ehmedê Xanî ve çûn. Ziyaretgeh ne dûrî qesrê bû. Em qasekî din gihiştin wir. Li ber deriyê ziyaretgehê çend firoşkar hebûn. Wan tiştên diyarê difrotin. Gelek erebe li der û dora wê hebûn. Hin kes diketin hundirê ziyaretgehê. Hin kes jî ji wir derdiketin. Li hundirê ziyaretgehê qumaşê kesk hatibû raxistin. Dê û bavê min û kesên ku bi me re ketibûn hundir, rasterast çûn ser gora xanî silav li wî kirin. Bêjna xwe Li ber gora wî tewandin. Destên xwe rakirin û dua kirin. Ez jî çûm. Min hinek guhê xwe da wan. Ka ew çawa dua dikin? Guhê min li peyvên wan bû. Ev hevoka dawiyê min ji wan bihîst. Xwedêyo, tu vê gelê ji bela û bobelatan biparêzî. Min jî destê xwe rakir gotinê we dubare û dubre. Min jî Ehmedê Xanî daxwaz kir ku tiştekî xerab bi min canê neyê û ew di demeke kurt de bixuyê. Gava duaya min qediya, ez çûm li ser rûniştika pişt şêrî rûniştim û mam li benda dê û bavê xwe. Piştî demeke kurt dê û bavê min jî hatin û em ji ziyaretgehê derketin. Em hê siwarê erebeyê nebûbûn. Bavê min got, Werin, ez ê ji we re diyariyekî bistînim. Em çûn, li nav firoşkeran geriyan û me li tiştên wir nêrî. Gelek tiştên xweşik û balkêş hebûn. Dayika min ji xwe re gostîlek kirî. Min jî ji xwe re wêneyekî Ehmedê Xanî, ku li ser kevirekî nexşandî bû û moriyekî heşîn jî ji Mircanî re kirî. Min got, Gava çûm malê. Ez ê bi benikekê re kim û têxim stûyê wê. Piştî kirîna diyariyan em bi rê ketin. Ji ber ku ez bi şev ranezabûm, xewê giranî li min kir. Ez ketim xewê. Piştî demekê ez bi dengê dayika xwe ji xew şiyar bûm. Dayika min digot. Qecê, keça min, de ji xewê rabe, va yem gihiştin mala xwe. Em çawa ji erebê peya bûn, ez bi lez çûm di nav malê û li der û dora malê li pay Mircanê geriyam. Lê ez li tu derê rastî wê nehatim. Ev car ez ketim nav tax û kolanan lê geriyam. Demekê dirêj ez çûm. Bi dûvre hew min dît ku ez ketime derekî nenas û nediyar. Cih û warekî pir ecêb bû. Piştî ez hinek meşiyam. Ez li avayek rast hatim. Dîwarên wî bi kevirên mezin hatibûn çêkirin û bi heriyê hatibûn molekirin. Deriyekî piçûk li ber hebû û derî vekirî bû. Ji ber meraqa xwe ez çûm û ketim hundir. Gava ez ketim hundir, min dêne xwe dayê ku vaye Emeda Xanî li pêş min e. Sûreta wî wek portreya mala me bû. Şaşikeke mezin bi rengê sorgewes li ser serê wî bû. Rih û simbêlê wî pir lehf hatibûn. Ji rûyê wî nûr dibariya. Şaleke kesk li ser milên wî bû. Di destê wî de perê çûkan û li ber wî şûşeyeka tijî hibir hebû. Di odeyê de bi qasî neh-deh şagirt li pêşî wî rûniştibûn. Bi baldarî li Ehmedê Xanî dinêrtin. Şagirt tev kurik bûn. Ehmedê Xanî ji pirtûka ber xwe çi dixwend? Zarok lê vedigerandin. Gava ku Ehmedê Xanî serê xwe ji pirtûkê rakir, çavên wî bi min ket. Rabû ser xwe, ber bi min ve hat û got, Tu kî yî û tu li vir çi digerî? Zarok jî tev li me zivirîn û li me temaşe kirin. Ez pir bi heyecan bûm. Canê min tev diricifî. Min bi dengekî lerizî got. Pisîka min winda bûye. Ez li pisîka xwe digerim. Ehmedê Xanî got, Tu qet namînî keçên li vê deverê. Tu ji ku hatî? Min got, Ez çar sed sal pêşiya niha dijîm. Û ez jî nizanim ez çawa hatim wir. Ehmedê Xanî bi gotinên min ecêbmayî ma. Hêj wî tiştek negotî, min got. Ez we baş nas dikim. Tu seydayê Ehmedê Xanî yî. Ew bêhtir heyîrî û got. Navê te çi ye? Min got. Navê min Xece ye. Ji ber ku ev nav kurdewar e, Li ser şîretên we bavê min ev nav li min kiriye. Ehmedê Xanî rûken bû û got, Ez çar sed sal şûnde jî têm nasîn. Min got, Belê, ez dikarim bêjim. Di her malekê kurdan de potreyeke we bi dîwarê wan ve daleqendiye. Ehmedê Xanî got, Xecê! Tu çend sal î? Min got, Ez sêzdeh sal î me. Ehmedê Xanî got, Tu çawa ev qastê tiştan dizanî? Min got, Ne tenê ez, gelê Kurd tev we baş nas dikin û bi navê we pir serbilind û serfiraz in. Ehmedê Xanî got, Da ez pir şad û dilşad kirim. Tu her hebî. Xecê, pisîka te ne li van deran e. Ew li holika bin bexçeyê we ye û li wir jê re çar heb çêjik çêbûne. Here li wir bê nêre. Rojnivîska min e xweşevîst. Gava min ev gotin ji Ehmedê Xanî bihîstin, min hema zû xatirê xwe jê xwest. Ez bi lez ji wir derketim û li rêya mala xwe geriyam. Piştî demekê, Çawa çêbû ez jî nizanim. Hew min dît ku ez li ber derê mala xwe mam. Ez ber holika bin baxçeyê ve çûm. Gava ez ketim hundirê holikê, min dît ku vaye Mircanê li ser çêjikên xwe rûniştiye û wan dialêse. Weke Ehmedê Xanî gotibû, çar heb çêjik bûn. Sisê ji wan spî û yek ji wan jî reş û belek bûn. Ez ecêbmayî mam. Ez bi dîtina Mircanê pir şabû bûm. Pişt re min her çar çêjikan bi naz û delalî xist nav pêşa xwe û anîman. Rojnivîs. Gava qecê ev rêzik li ser rûpelê min dinivîsî, ji ber kelecaniyê Destê wê diricifî. Ew îşev pir xweşhal bûbû û bi bextewarî çû Razan.